Kelisesiz be? Tariyxıy qıyalda Kaspiy teńizi álleqashan óz aldına bir dúnyaǵa aylanǵan. Bul jerde, Evroaziyanıń ishki okeanında ásirler dawamında kárwanlar, áskeriy júrisler hám de zıyaratshılar, sonday-aq, qashqınlar biri-biri menen kesisip, jaǵalarında imperiyalar hám de umıtılǵan knyazliklerdiń, izlerin qaldırǵan. Antik dáwir geografları hámde orta ásir shejireshleri ushın Kaspiy teńizi tek geografiyalıq obekt emes, al tártipke salınǵan dúnya menen qáwip-qáter keńisligi arasındaǵı shegara bolıp, bul jerde sawda hesh qashan zorlıqtan tolıq ajıratılmaǵan edi. Dál usı jerde, dala, taw hámde Iran tegislikleri tutasqan jerde teńiz sawdası qaraqshılıq penen bir qatar jasap, Bir adamlar gezekpe-gezek sawdager, jawınger hám teńiz qaraqshıları bolıwı múmkin edi. Ullı mámleketlerdiń shártnamaları, portlardıń qurılısı hámde neft óndiriw haqqında sóz etetuǵın rásmiy tariyxtıń kóleńkesinde uzaq waqıt boyı basqa baǵdar, ózgelerdiń júklerin tartıp alıw hám jollardı kúsh penen baqlaw arqalı jasawǵa urınǵanlardıń tariyxı jasırınıp qalıp kelgen. Kaspiy teńizindegi qaraqshılar olardıń Jer orta teńizindegi kásiplesleri sıyaqlı romantikalıq qaharmanlarǵa aylanbadı hám usı sebepli olardıń ómirbayanları, xronikalardıń, hújjetlerdiń hám de diplomatikalıq xat alması olardıń qısqa jolına sińisip ketti. Mine usınday úzik-úzik gúwalıqlar boyınsha olardıń kelbetin qayta tiklep, biz ekzotikalıq ápsananı emes, al institutlardıń ázirgi zorlıqtı sawdanıń dawamına aylandırǵan shegaralıq dúnyanıń jámiyetlik ámeliyatın kóremiz. Búgingi video Kaspiyge tek ǵana jipek hámde neft tamırı sıpatında emes, al qaraqshılıq aymaqlıq siyasat, ekonomika hámde. kúndelikli jasawdıń aynasına aylanǵan jeńislik sıpatında qarawdı usınıs etedi bul jayxon joybarı biz basladıq. Kaspiy teńizi, dúnyadaǵı eń úlken tutas suw háwızı bolıp, Áyyemgi Paratetis Para okeanınıń qaldıǵı sıpatında qáliplesken unikal geografiyalıq hámde ekologiyalıq sistema esaplanadı. Onıń az duzlı suwları, tábiyǵıy aǵısınıń joqlıǵı hámde dárejesiniń iri dáryalar, ásirese Volga hámde Ural dáryalarınıń aymaǵına baylanısqanlıǵı onıń gidrologiyalıq rejiminiń ózgesheligin hámde klimat hám antropogen ózgerislerge sezilerli dárejede sezgirligin anıqlaydı. Ásirler dawamında Kaspiy teńizi onıń jaǵalarında jasaytuǵın xalıqlar ushın áhmiyetli bolıp qaldı, yaǵnıy antik hámde Iran dástúrinde ol Girkand teńizi, orta ásir arab geografiyasında Xazar teńizi, rus dereklerinde Xvalyn teńizi dep atalǵan, bul bolsa onıń xár qıylı dáwirlerdiń mádeniy hámde siyasiy dúzimlerindegi áhmiyetin ayqın kórsetip beredi. Erte orta ásirlerden baslap Kaspiy teńizi Ullı jipek jolınıń arqa tarmaǵınıń oraylıq buwınına aylandı. Onıń jaǵaları arqalı Iran, Oraylıq Aziya, Kavkaz hám de Shıǵıs Evropanı baylanıstırıwshı áhmiyetli sawda tamırları ótken Skandinaviya, Rus, Xazari hám de Musulman Shıǵısı bazarların baylanıstırǵan Volga jolı ayrıqsha áhmiyetke iye bolǵan. Kaspiy portları kóp milletli ekonomikalıq oraylar sıpatında rawajlanıp, olarda arab, iran, túrk, rus hám de evrey sawdagerleriniń mápleri óz-ara kesilisti. Teri, gúmis, gezleme, qul, tatımlı zatlar hám de zep-ziynet buyımları sawdası Evraziyanıń arqası menen islam dúnyası arasında jedel almasıwı, támiyinlenedi. Arxeologiyalıq maǵlıwmatlar hámde orta ásir jazba derekleri Kaspiy, Aqmeyitli aralıq túyin bolǵan keń tarmaqlı sawda jolların kórsetedi. Erte jańa dáwirde de Kaspiy boyında teńiz sawdası óz áhmiyetin joǵaltpadı. Ásirese, Safaviyler Iranı menen Rossiya arasındaǵı ekonomikalıq baylanıslarda Kaspiy portlarınıń ornı ayrıqsha edi. Jipek. qol óneri buyımları hám de azıq-awqat tasımları turaqlı sawda jolların payda etip, aymaqtı Evraziya almasınıw sistemasına qostı. Kaspiy geosiyasıy básekiniń de belgisi boldı. On segizinshi, on toǵızınshı ásirlerdegi diplomatiyalıq kelisimler iri mámleketlerdiń strategiyalıq máplerin bekitip, bul suw háwiziniń aymaq tranziti hám de ekonomikasın baqlawda qanshelli áhmiyetli ekenin kórsetti. On toǵızıncı asır aqırınan baslap Kaspiydiń áhmiyeti neft hám de gaz óndiriw menen anıqlanatuǵın boldı. Baku hám Absheron on toǵızıncı-jigirmanshı asırler aralıǵında jańa energetika ekonomikası úlgileri qáliplesken dúnya júzlik neft sanaatınıń eń iri oraylarınan birine aylandı. Kaspiy basseyniniń neft-gaz potencialı búgingi kúnde de ayrıqsha áhmiyetke iye. ofshor kánler hám de uglevodorod eksportı infrastrukturası, jaǵalaw mámleketleriniń strategiyasın anıqlap, aymaqtıń házirgi geoekonomikalıq dúzilisin qáliplestiredi. Sonı menen birge, bekire sıyaqlı dástúrli resurslar adam iskerligi hám ekologiyalıq ózgerisler sebepli tereń daǵdarısqa ushıramaqta. Bir mıń toǵız júz toqsan birinshi jıldan keyin aymaqtıń siyasıy dúzilisi túp tiykarınan ózgerdi. Kaspiy eki mámleket baqlawındaǵı zonadan bes ǵárezsiz jaǵalaw mámleketiniń óz-ara tásir etiw keńisligine aylandı. Bul teńizdiń huqıqıy mártebesi, túbi hámde jer qoynawın shegaralaw, neft-gaz resursların bólistiriw hámde ekosistemanı saqlaw máselelerin alǵa shıǵardı. Sonıń menen birge Kaspiy, Evropa, Kavkaz, Oraylıq Aziya hám de Irandaǵı baylanıstırıwshı kilt transport túyini bolıp, aymaqlıq qáwipsizlik hám xalıqaralıq sawdanıń eń áhmiyetli bólegi xızmetin atqarmaqta. Solayınsha Kaspiy teńizi eki mıń jıldan aslam waqıt dawamında Evroaziyanıń strategiyalıq sawda hám de mádeniy-oray mártebesin saqlap, onıń jaǵalawlarına jaylasqan mámleketler ekonomikalar hám de civilizaciyalardıń rawajlanıwına tásir etip kelmekte. Kaspiy teńizindegi qaraqshılar kóp ásirler dawamında qáliplesken hám aymaqtıń siyasıy bólshekleniwi, jáne de teńiz sawdasınıń ózgeshelikleri hám jaǵalaw mámleketleriniń akvatoriya ústinen baqlawınıń hálsizligi menen tıǵız baylanıslı bolǵan quramalı hám hár túrli jámiyetlik qubılıs edi. Erte orta ásirlerde teńiz qaraqshıları haqqında arab, parsı hám rus dereklerinde Daǵıstan, Shirvan hám Qubla-Kaspiy jıǵalawlarında háreket etken qáwimler hám ayırım toparlardıń basqınshılıqları haqqında aytıladı. Bul dáwirlerde qaraqshılıq kóbinese shegaralıq sıpatqa iye bolıp jergilikli húkimdarlardıń áskeriy júrislerinen yamasa teńiz keńisligi qurǵaqlıqtaǵı tásir aymaǵınıń dawamı sıpatında xızmet etken qáwimler birigiwinen hámme waqıtta da ajıralıp turmaytuǵın edi. Erte orta ásirlik jazba dereklerde xazarlarǵa baǵınıshlı toparlar, sonday-aq, Iran hámde Kavkaz úlkeleri túyisken jerde háreket etip, sawda kárwanları hámde jaǵalaw elatlarına hújim etiw ushın kishi tez júrer kemilerden paydalanatuǵın otryadlar Eń belgili bolǵan on birinshi, on úshinshi ásirler dawamında jaǵday ádewir ózgerdi. Kaspiydiń arqası menen qublası arasındaǵı sawda baylanısları kúsheydi. Sonıń menen birge tovar aǵımların baqlawdıń bir túri sıpatında teńiz qaraqshılıǵınıń tartımlılıǵı da.

sawdagerlerge shaplıw jasap, hákimshilik basqarıwdıń hálsizliginen hám aymaqtaǵı mámleketler arasındaǵı jiyi júz beretuǵın kelispewshiliklerden paydalanǵan. Kóbinese qaraqshılıq shegaralıq jámiyetler ekonomikasınıń ajıralmas bólegine aylanǵan. Teńiz basqınshılıqlarınan alınǵan olja, eginshilik yamasa ónermentshilik jetkilikli turmıs dárejesin támiyinley almaytuǵın jerlerde Tabıs deregi bolǵan Kaspiy teńizindegi qaraqshılıq tariyxında toǵızınshı-onınshı ásirlerdegi rus júrisleri ayrıqsha orın iyeleydi. Olar arab hám de parsı jazba dereklerinde súwretlengen. Bul ekspediciyalar klassikalıq qaraqshılıq bolmasa da, al iri áskeriy júrisler bolsa da olar teńiz talan-tarajınıń belgilerin óz ishine alǵan. Sebebi olardıń nıshanası bay jaǵalaw qalaları hám de sawda kemeleri bolǵan. Bunday operaciyalar siyasiy motivlengen áskeriy háreketler menen jınayatlı teńiz basqınshılıǵı arasındaǵı shegaranıń anıq emesligin kórsetedi, al qatnasıwshılardıń ózleri hár qıylı etnikalıq hám de siyasiy qurılımlarǵa tiyisli bolıwı múmkin edi. Sońǵı orta ásirler hám de erte jańa dáwirde, on tórtinshi, on segizinshi ásirler aralıǵında Kaspiy basqınshılıǵınıń tábiyatı jáne bir márte ózgerdi. Mámleketlerdiń, Safaviyler Iranı, Shirvan mámleketi, Daǵıstannıń jergilikli húkimdarları, keyinirek Rossiya imperiyasınıń kúsheyiwi teńizdi baqlawǵa urınıwlarǵa alıp keldi. Biraq dál usı dáwirde Arxa-Batıs hámde Batıs shıǵalawlarda turaqlı teńiz qaraqshıları toparları payda boldı, olar geyde jergilikli feodallardıń járdemine súyingen yamasa quramalı klanlar arasındaǵı qatnasıqlar sistemasına ǵárezli bolǵan. Olardıń arasında ózleriniń jıldamlıǵı, jaǵalawlardı jaqsı biliwi hám tez hújimler ushın kishi kemelerdi sheber paydalanıwı menen tanılǵan daǵıstanlı toparlar ayrıqsha kózge túsken. Kaspiydiń qubla tárepinde Geliyan hám Mazenderannıń jaǵalaw aymaqları menen baylanıslı toparlar hám háreket etken. Bul jerlerdegi tawlı landshaft hám jergilikli jámiyetlerdiń salıstırmalı avtonomiyası usınday qubılıstıń jasawı ushın qolaylı sharayatlar jaratqan. Sol waqıtta jipek, dán, balıq, neft hámde qol óneri buyımların tasıw qatarlı sawda jollarınıń strategiyalıq áhmiyetin de kúsheytti. Ekonomikalıq máplerdiń bunday jámlesiwi qaraqshı toparlardı ózine tarttı. Olar kóbinese Kaspiy kemilerine, ásirese mámleketlerdiń húkimeti hálsiz yamasa qarama-qarsılıqlı bolǵan jerlerde hújim jasadı. Rossiya hám Iran óz orınların bekkemlegen sayın qaraqshı toparları Asiya-Qırın ashıq háreket etiw múmkinshiligin joyttı, biraq on segizinshi ásirge deyin olar teńiz turmısınıń aytarlıqtay tásiri bolıp qaldı. Solayınsha Kaspiy teńizindegi qaraqshılar birden bir yamasa etnikalıq jaqtan bir qıylı qubılıs emes edi. Bular kelip shıǵıw boyınsha hár túrli jámiyetler bolıp olar ushın teńiz qozǵalıs, ekonomikalıq payda hám siyasiy oyın mákanı bolıp xızmet etti. Olardıń iskerligi Kaspiy dúnyasınıń ózgesheligin, ishegaralıq kóp milletli hám kóp ásirler dawamında bir oraydıń biyligi astında tolıq birlespegen dúnyanı kórsetti. Kaspiy teńizi qaraqshılıǵı tariyxı aymaqtıń keńirek tariyxınıń bir bólegi bolıp onda sawdagerler, mámleketler, qáwimler hám jergilikli jámiyetlerdiń mápleri toqnastı, al, teńizdiń ózi básekilesiw, almasıw hám de qarama-qarsılıq maydanına aylandı. Kaspiy teńiziniń qaraqshıları birden-bir xalıq yamasa turaqlı qaraqshılıq mádeniyatı emes, al hár túrli jámiyetlerdiń jıynaǵı bolıp, olardıń is-háreketleri jaǵalaw aymaqlarınıń jámiyetlik-ekonomikalıq hám siyasiy ózgesheliklerin sáwlelendirgen. Yaǵnıy olardıń quramı hár qıylı dáwirlerde ózgerip turǵan, biraq derekler bir neshe turaqlı toparlardı ajıratıp kórsetiwge múmkinshilik beredi. Olardıń hár biriniń teńiz qaraqshılıǵına qosılıwınıń óz sebepleri hám de shólkemlesiw usılları bolǵan. Kaspiy teńizi qaraqshılarınıń ádewir bólegin Daǵıstannıń jaǵalawındaǵı tawlı hám de yarım tawlı jámiyetler quraǵan. Olardıń teńiz shabılıwlarına qatnasıwı bir neshe faktorlar menen túsindiriledi. Yaǵnıy awıl xojalıǵı múmkinshilikleriniń sheklengenligi, áskeriy júrisler dástúri, sonday-aq, kóplegen jaǵalaw awıllarınıń áyyemnen kishi kemelerde júziw tájiriybesine iye bolǵanlıǵı, bul toparlar kishi, júrdek kemelerden paydalanıp tosattan hújim jasaw hámde jetiw qıyın bolǵan qoltıqlarǵa tez sheginiw ushın qolaylı edi. Olar óz aldına háreket ete alar edi, biraq ayırım jaǵdaylarda jergilikli húkimdarlar áwladınıń qorǵawında boldı. Olar ushın bunday isler ekonomikalıq payda keltiriw yamasa qońsılarǵa siyasiy basım ótkeriw quralına aylanıp qalǵan edi. Orta hám Qubla-Kaspiydiń jaǵalaw aymaqlarınan, ásirese Gilán hám de Mazandarannan shıqqan toparlar ayrıqsha orın iyeleydi. Bul aymaqlar quramallı tawlı landshaftı, jámiyetlerdiń salıstırmalı ózbetinsheligi hám yarım ǵárezsiz kemeyshilik dástúrleri menen ayrılıp turadı. Jergilikli toparlarǵa balıqshılar, jaǵalaw sawdası menen baylanıslı adamlar hám siyasıy turaqsızlıq dáwirinde teńiz qaraqshılıǵın waqıtsha jasaw usılı etip tańlaǵan ónermentler kiriw múmkin edi. Arxa-Kaspiy toparlarınan ayırmashılıǵı olar Qubla-jaǵalar boylap uzaq júziwge jaramlı úlken kemilerdi kóbirek paydalanǵan jáne bir áhmiyetli topardı teńizdiń batıs hám de arqa-batıs jaǵalawlarında háreket etken túrkiy hám yarım kóshpeli elementler quradı. Olardıń teńiz qaraqshılıǵına qatnasıwı kóbinese eki tárepleme sıpatqa iye bolǵan. Bunday toparlardıń bir bólegi tınıshlıq waqtında teńiz yamasa jaǵalaw talanshılıǵı menen shuǵıllanǵan jawıngerlerden quralǵan, al siyasiy jánjelleri dáwirinde aymaqlıq húkimdarlar tárepinen áskeriy xızmetke shaqırılıw múmkin edi. Ayırım dala qáwimleri ushın teńiz qaraqshılıǵı dala, Kavkaz hám jaǵalaw arasındaǵı shegara zonalarına tán máwsimlik shapqınshılıqlar ádetiniń dawamı bolǵan. Orta ásirler Shıǵıs terekleri ayrıqsha kategoriyanı, kelip shıǵıwı hár qıylı bolǵan jallanba áskerlerden quralǵan aralas otryadlardı anıqlawǵa múmkinshilik berdi. Bul toparlar Kavkaz artı, Shirvan, Kavkaz Albaniyası hám Arxa Iran wálayatlarında hákimiyattıń hálsiregen dáwirinde payda bolǵan hám jergilikli húkimdarlar tárepinen áskeriy máselelerdi sheshiw ushın jallanıwı múmkin bolǵan jıldam háreketsheń birlespeler sıpatında xızmet etken. Sonıń menen birge olar óz betinshe tovarlardı tartıp alıw hám adamlardı qul etip satıw maqsetinde teńiz júrislerin ámelge asırǵan. Olardıń etnikalıq quramına túrkler, kavkazlılar, iranlar hám de Kaspiy teńiziniń arqa jaǵalawındaǵı rus yaki finn-ugor toparlarınıń wákilleri kiriwi múmkin edi. Erte orta ásirlerde arqa jerlerden kelgenlerdi Ásirese rus teńiz júrisleriniń qatnasıwshıların óz ishine alǵan otryadlarda áhmiyetli rol oynaǵan. Olar klassikalıq qaraqshılar bolmasa da, usıǵan uqsas usıllardı qollanǵan, jaǵalaw oraylarına hújim jasaw, oljalardı qolǵa kirgiziw, Kaspiydi Iran jerlerine kiriw jolı sıpatına paydalanıw, bul waqıyalardı sociallıq qubılıs sıpatındaǵı qaraqshılıq penen shatastırmaw kerek, biraq olar Kaspiy áskeri hámde yarım qaraqshılıq iskerligi maydanı bolǵan qatnasıwshılardıń hár túrliligin kórsetedi. Sociallıq mániste de Kaspiy qaraqshıları bir tekli topar emes edi. Olardıń arasında balıqshı diyqanlar, tawlı jámáátlerden shıqqanlar, burınǵı áskerler, qarjısız qalǵan dárwishler, ónermentler hám de teńizdegi shabılıwlarǵa qatnasıw waqtınsha tabıs kózine aylanǵan ǵárezli ruw aǵzaları bar edi. Kóbinese, qaraqshılar kishi tuwısqanlıq yamasa jergilikli birlespelerge, geyde belgili bir áskeriy yamasa ekonomikalıq daǵdarıslar dáwirinde payda bolǵan úlken koaliciyalarǵa birlesetuǵın edi. Teńizde kim hám kimniń qorǵawında shıǵıwı múmkinligin anıqlawshı ruw-qáwimlik dúzilisler de úlken áhmiyetke iye bolǵan. Solay etip Kaspiy qaraqshıları Daǵıstannıń tawlı jámiyetlerinen baslap Gilannıń jaǵalaw boyındaǵı qáwimlerine hám yarım kóshpeli túrkiy toparlarǵa shekemgi bolǵan, etnikalıq jaqtan emes al ekonomikalıq náziklik, siyasıy biyliktiń bólsheklengenligi hám sawda aǵımların baqlawdan payda tabıw múmkinshiligi sıyaqlı uqsas jaǵdaylar arqalı birgip atırǵan toparlardıń quramalı spektrin quradı. Olardıń iskerligi teńiz, sawda, kóship-qonıw, qaqtıǵıs hám de jasaw ushın keńislik bolǵan Kaspiy átirapı dúnyasınıń jámiyetlik-ekonomikalıq shınlıǵınıń sáwlesi edi. Kaspiy teńizinde teńiz qaraqshılıǵınıń toqtatılıwı sońǵı orta ásirlerden on toǵızınshı ásir baslarına shekem sozılǵan uzaq hám kóp quramallı processtiń nátiyjesi boldı. Qaraqshılıqtıń bir waqıtta bastırılǵanlıǵı haqqında aytıw múmkin emes. Jaǵalawdıń hár qıylı bóleklerinde ol hár qıylı waqıtta joyılıp ketti hám bul joǵalıw mámleket dúzilisleriniń áste aqırın bekkemleniwi, turaqlı flottıń rawajlanıwı hám Kaspiy boyı jerleriniń bárqulla siyasıy sistemalarǵa qosılıwı menen baylanıslı edi. On jetinshi ásirde-aq Safaviyler Iran hám Rus mámleketi teńiz sawdasın qadaǵalaw ushın sharayatlar jaratıwǵa umtıldı, biraq olardıń háreketleri uzaq waqıt tolıq bolmadı, oraylıq biyliktiń hálsizligi, Taw jámiyetleriniń óz aldına háreket etiw hám siyasiy jaǵdaydıń tez ózgeriwi sebepli Kaspiy akvatoriyası ústinen turaqlı baqlawdı ámelge asırıw múmkin bolmadı. Burılıs dáwiri on segizinshi ásir boldı, bunda Rossiya hám Iran aymaqta óz basqarıw qatnasıqların aytarlıqtay bekkemledi. Pyotr Birinshiniń reformaları, Astraxan áskeriy-teńiz infrastrukturasınıń dóretiliwi hám de Qubla-Kaspiyge áskeriy kiriwge urınıslar, teńiz jollarınıń tiykarǵı bólimlerin qadaǵalawǵa qábiletli turaqlı qurallı kúshlerdiń payda bolıwına alıp keldi. Pyotr ekspediciyaları pútkil teńizde tolıq ústemlikti támiyinlemegen bolsa da, olar turaqlı patrul xızmetine tiykar saldı hám teńiz boyındaǵı qalalar, hákimshilik hám de sawda shirketleri arasında óz-ara tásir etisiwdiń jańa mexanizmlerin jarattı. Iranda Nadir Shah hám keyin ala Qajarlar mámleketi biyliginiń bekkemleniwi de usınday tásir kórsetti, Gilyan, Mazandaran hám Talish jaǵaları ústinen qatań baqlawdıń ornatılıwı burın teńiz qaraqshılarınıń turaqlı toparları bolǵan wálayatlardıń óz-ara háreket etiwin sheklep qoydı, jaǵalawdaǵı qorǵanlar, garnizonlar hám salıq basqarıw sisteması ǵárezsiz qurallı toparlar iskerligi ushın keńislikti azayttı. Aymaq ekonomikasındaǵı ózgerisler de áhmiyetli rol oynadı. Irannıń ishki aymaqları arqalı kárwan sawdasınıń áhmiyetiniń artıwı hám iri qalalardıń rawajlanıwı teńiz kásipleriniń yarım nızamlı túrleri menen baylanıslı xojalıq ámeliyatlarınıń úlesin kemeytti. On segizinshi ásirdiń ortasınan on toǵızınshı ásirdiń basına deyin Rossiya hákimiyatınıń Arqa hámde Batıs Káspiy jaǵalawlarına bekkemleniwi tiykarǵı faktor bolıp qaldı. Kaspiy flotiliyasınıń dúziliwi, navigaciyanıń tártipke salınıwı, portlar hámde bekkemlengen punktlar tarmaǵınıń qurılıwı nátiyjesinde burın qaraqshılar paydalanǵan keńislik turaqlı baqlawǵa aylandı. Flotiliya tek ǵana áskeriy operaciyalarda ǵana emes, al qorǵanıs wazıypalarına da qatnasıp keldi, yaǵnıy sawda kemilerin qorǵaw, hújimlerdi toqtatıw hámde tarqaw qaraqshılar toparların basqıshpa-basqısh joq qılıw. Rossiya imperiyası quramına Daǵıstan hám basqa da Kavkaz jerleriniń teńiz jaǵalaw aymaqları birlesip barıw menen teńizde qaraqshılıq etiwdi ekonomikalıq jaqtan paydalı hám de jámiyetlik jaqtan múmkin etken sociallıq hám siyasiy jaǵdaylar joytılıp bardı. Qosımsha faktor, sawda qurılısınıń ózgeriwi boldı. Rossiya menen Iran arasında turaqlı sawda baylanıslarınıń rawajlanıwı, iri port oraylarınıń payda bolıwı hám úlken tonnajlı keme qatnawlarınıń kóbeyiwi nátiyjesinde mayda qaraqshı toparları nátiyjeli háreket etiw múmkinshiligin joǵalttı. Olardıń jeńil kemileri hám tosattan hújim jasaw taktikası kúshliirek qurallanǵan hám qorǵawshı kemileri payda bolǵan jaǵdayda óz tásirin joǵalttı. Kaspiy boyı mámleketlerinde byurokratiyalıq mexanizmlerdiń kúsheyiwi burın jergilikli siyasat penen ekonomikalıq jasap qalıw arasındaǵı sur aymaqta bolǵan is-háreket túrleriniń de qılmıslıq hám quwqınǵa alınıwına alıp keldi. On toǵızınshı ásirdiń basına kelip Kaspiydegi teńiz qaraqshılıǵı turaqlı sociallıq qubılıs sıpatında derlik toqtadı. Ol ayırım waqıyalarda saqlanıp qalıwı múmkin edi, biraq endi ol sistemalı túrde de jergilikli jámiyetler yaki aymaqlıq hákimler tárepinen qollap-quwatlanıwǵa iye emes edi. Turaqlı mámleketlik institutlardıń jeńisi, áskeriy-teńiz kúshleriniń rawajlanıwı hám jaǵalaw aymaqlarınıń oraylasqan siyasiy qurılımlarǵa birlesiwi teńiz iskerliginiń tábiyatın túp-tiykarınan ózgertti. Kaspiy teńiz sawda menen qaraqshılıq qatar jasay alatuǵın keńislikten, keme qatnawınıń qáwipsizligi mámleketlik qurılımlar tárepinen támiyinlenetuǵın, baqlanatuǵın, akvatoriyaǵa aylandı. Solay etip Kaspiyde teńiz qaraqshılıǵınıń joq bolıwı, mámleketlerdiń kúsheyiwi, flottıń rawajlanıwı, ekonomikalıq modellerdiń ózgeriwi hám jaǵalaw mámleketleriniń ulıwma mámleketlik qurılımlarǵa áste aqırınlıq penen qosılıwı sıyaqlı faktorlar jıyındısınıń nátiyjesi boldı. Bul process aymaqtıń ulıwma ózgerisin sáwlelendirdi, onda jergilikli avtonomiyanıń dástúrli formaları oraylastırılǵan basqarıw hám xalıqaralıq sawdanıń jańa túrine orın berdi. Kaspiy qaraqshılarınıń tariyxı kózge taslanarlıq aqır-ǵawrıs penen emes, al teńiz mámleketler hám olardıń flotları baqlawına ótkenligi sebepli áste-aqırın joǵalıw menen juwmaqlandı. Burın tawlı awıllar yaki jaǵalawdaǵı posyolkalardan shıqqanlardıń kishi kemeleri, kárwanlar hámde sawda kemelerin uslap alatuǵın jerlerde búgin tankerler, balıq awlawshı, Traulerler hám jaǵalaw elleriniń baqlawshı kemeleri júzip júr. Biraq qaraqshılıqtıń joǵalıwı onı payda etken qurılımlardıń, dúzilislerdiń joǵalıwın ańlatpaydı. Ekonomikalıq teńsizlik, pútkil aymaqlardıń shette qalıwı hám de resurslar ushın gúres ele de Kaspiy kún tártibiniń bir bólegi bolıp qalmaqta. Parqı tek sonda kishi qurallı toparlardıń ornın transmilliy, kompaniyalar, mámleketler aralıq birlespeler hámde teńiz túbin shegaralaw haqqındaǵı sóylesiwler iyeleydi. Kaspiy qaraqshılarınıń kim bolǵanın hám olardıń qalay háreket etkenin túsiniw, jollar hám aǵımlardı baqlaw hár dayım da rásmiy shegaralardan áhmiyetlirek bolǵan aymaqtıń uzaq múddetli logikasın anıǵıraq kóriwge múmkinshilik beredi. Tariyxshı ushın bul syujetler. imperiyalardıń bekkemleniwi hám házirgi zaman mámleketiniń qáliplesiwi jaǵdayında shegara jámiyetleriniń ózgeriwin súwretlew usılı bolıp tabıladı. Búgingi adam ushın olar tek Kaspiydiń strategiyalıq áhmiyeti haqqındaǵı úyrenshikli sózlerdiń artında sawdagerler, teńizshiler, áskerler hámde nızam menen zorlıq shegarasında jasaǵan adamlardıń táǵdirleri turǵanın